Assalaamu alaikum jirra jirtu ilmaan Oromoo addunyaa rabbii hunda tana gubbaa jirtanii fi hordoftoonni keenya baga jiraattan isiniin jecha har'aan tana ummaas eega operation yookiin ammoo uh, amaliyyaa godhattee fayyitee booda viidiyoo takka hojii waraabu jirraa jechuudha. Ummaa maal hojjaa soo deemnu ni beektanii waanuma gabaabduu wayiiti viidiyoo gabaabduu wayi.

Baqqaa yaa naa garta. Ah. Kanatti dhufu. Haaya. Heddummaan ganama subii Eh, daaddumatti iyyataa tuun tanurra jirtu wajjin. eh, Nama nama Nam shan jaafaani Haaya. keenya. Bishaan dhufu na waggaa dhufna kun arreera taxxaan isaan kun. Buuma bishaanii bu'an kanarra taxxaan. Ah, Kalaash gara gaddaa gaddeeffatanii inni gaafasuma arri qaba.

Keenya immoo hangaa turan. Baafadhaadhaa isin hin Isin hangaa turan malee eenyuma na waatin haa nuun jedhu. Isaan argitaniimi Yaa. sabboonummaa jaarraa abbaa gadaa qabuu fi waa hunda jechuudha wal bira rabbi kanneef uumaa wajjin gaafa isiin daa'imaa wal arganii dhageessanii jirtu. Akiyyuu seera. Nama maqaan dubartii kee- dubartoota isii hojii deeman keessaa nama maqaan ibsituu hajaamu afaan oromootiin maqaa ibsituu qabu Isaan keessaa arginaan namni hundinuu maqaa biraa qabanii bira ha isii harka dhawaadha. Akkasitti harka dhaanii fi cibsitu. Anuun hin beekaa. Ati juugaasa. Duume sarooba seetee urree galaana seetee waya illee rabbi seetee ja. Duume sarooba seetee duume sarooba seetee urree galaana seetee amaara.

Haaya. Nuti areeti gaa. Eh, Gaafannaani Eh. obbo Diyoon nu gaafatamma nu ah, interview deebisa. isin Maaltu jirtu. isin irraa gadi? Ah. Akka naa barra obboleessa biyya tokko akkatti tikireen fuutee Eh. gartanii yennaan eenyu maqaan isaa Abdallaa ta'a. Edaa ajjeesanii dhufan. Okay, isa- Guyyaa jahaan waraanaa wajjin gara biraa kuta jiini jeeni obbo Diyoon.

galaadha je guyyaa ja'a adda baane mucaan keenya sijaara dhuga Eh. xalaa akkanaa tanaan dhugan duratti Haaya. kana ta'e lallaabtu ta'u Eh. isaa kan edaa keeshaa guuratte Ah. laayis xalaa kanaa isaan nu kenninaan jedhu Ijoollee. Isaa du'a keeshaa guuratanii ajjeesanii. Mm, ganama jimmataa Mm.
zaa sadi duruu jeesan Mm. zaa torbaa ogaa ogaa qeetti addachaanii abbaan keenya miila mirgaarra bishaan naqatu Mm.

Akka wal lallaaltee sun mataa kana kan lufti. Hin dhahin jeeni jaan duraanuu. Hin ajjeesin. Hin ajje rasaasa dhaheeti saqa jiraanu jaan kun Ah, okay. maal dhoytee jeen akkattiin shiftaa dhahe hin dhahini duruun dhahe jeen. Aywa. Dhahichuma mucaa keenyaa kanuun. Aywa. Rabbumaa irra fedhe gaa alhamdulillah. Eh, Rabbumaa fedhe. Isin irratti numa du'an. Dhugaa. Garuu gaa maal jennaan.

Uumma akka jiru ni beektu hordoftoonni kiyya yeroon dabre poostii si godhee ture. Ati uummaa ta'e tana ni kijibdaa hin jaalatu fakkeessu jirtaa siin jaal naan jaal. Ni fakkeessita malee hin jaalattu jaal. Ati ammaan tana siin na dhalee ni ni beekte jechuudha. Fakkeenyaaf ayyee niin fakkeessa moo jaalallatee durumarraa hin qabamee meetti himmee. Pls akkana sin juun heruma teeti moo takka tiyyaa sin jaama ka sin beeyne sin jaa. Eh, eh, an beekan, eh. Maalii si? Eh, Naas si dhaleemi? eh, Wa si bassi rabbiin naa kan Akkan, ammi. akkan, akkan. Eega Eh. si anaas si dhale eh, jaalala duraa guyyaa gartee diin qaraatu irraa jechuudha. eh, Huccuu anaa guban qabne Eh. daa'ima gaafas daa'ima ho'i Eh. miicee dadachaasee eh. akkumaan ani isa dhalee miicee fi dadachaasee dadachaasee

Amma yoo hojjaa qicannee inni duynee inni anniin isiniif hin qicajee lafa kaa alsaanumaan naa beeka. Ammaas ati ijoollee dhalaan qabdu. An takkaan qaba maal daa'ima qotasuu xiqqishee takkaan qaba malee gurguddaa an duraanii shanumaan dhalee alhamdulillah rabbiin naa beeka sirriin naa kanne. hanga isaa- Dhiiruma qofa jechuudha. Dhiiruma qofa hanga isaa kunuunfattu naan jeeti Eh. naa kanne jechuudha. Eeyyuu. Tana gaa masgiida yaa guddatte shaggooyyee amma namni itti himtoo warra akka dha'u tan. Ilaalamiin masgiida guddatte shuduuda kana wajjiini gurguddatte. Mucaan isa boodaa waristee aramaatti barata kumaaf zaa yaa ona shuduuda qaba. Maali? Ammaan isaan faan gaa jechuun eega ibbare kana qilleensa ibiibuu neessa tiitoo haalli gaa saayiba qaba isa faan arke malee inni nu hoggaan laale saayiba dhalaan qabu inni nu. Hoggaa ka'e saayiba dhalaa biraa hin dhabe asumaan hin abdadde siyuu siyuu dhalaa si biraa dhabuun ibsa abdadde.

Ala- Akka kiyya yeroo yoon dhaabbadhee ilaale. Yoon ofirra dhaabbadhee ilaale namni hundi haadha jaalataa jedheetiin yaadaan akkasii.